Why hi ri Machangani? loko hosinkulu a hlula e tihosi ku nga va ku ri ndhuna na masocha hi yehe loyi a nga responsible hi ku nyika rixaka ra yehe e vito loko mi langusa hala ka Zulu a hi va ka Zulu hi xivongo hinkwavo va koho va Khavazela va koho va Nxamalala va koho va Ntuli mara va ri i Mazulu hi mhaka swa ku hosinkulu ya vona

vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family aye um mina mina ni host to ka ni nga vona kwala ni tanihi ntolovelo mara ku ta ku ri mina host ya n'wina everyday um namuntlha hi lava ku vulavula hi vuhosi bya vatsonga wanuna lweyi ni nga na yela i wanuna wa mabyongo wanuna wa ntokoto ni nge n'wi tivisi i ta ti tivisa hi yena video leyi mi tisiwela yona hi vakhanji group loko mi lava ku joyina swilo swa ku tena tena advert mi yi vonini kumbe mi nga ni kuma ka 076 566 1277 hosi ya mina mpfukeni mpfukile mi njhani vulamsa mpfukeni eh, ni eh. kombela mi tivisa vahlaleri va hina um ni lava ngo lo yingisela va karhi va ku fambeni hi ntimo vakulu mi n'we mani mi munhu wa njhani mi yini kahle kahle vuton'wini ina mi pfuxela magaza ya ka hina hinkwako la mi nga koho ku nga va ku ri Mozambique ku nga va ku ri Zimbabwe ku nga va ku ri South Africa hi ku hambanahambana ka ti-province i forget milambo. E ku huma ka e Gaza Kingdom hi ta vulavula ngopfu hi yoho this kingdom e i kingdom leyikulu ngopfu swinene e a hi tirheni swin'we eka siku ra namuntlha ya ku vanhu va mi twisisa ku antswa mi ri mi huma ka Gaza Kingdom mi vula ku xivongo xa ka n'wina hi xona xa vuhosi kumbe njhani i mina ni wa ka Milambo kasi xivongo xa vuhosi ina kasi a hi tihosinkulu ho va tihosi hikuva kokwani wa mina mharheni a vekiwile malembe ndzhaku kwala ka va 1876 ehansi ka vurhangeri bya hosi nkulu Mzila hosinkulu i Nxumalo. no eh, ni lava ku nghena ngopfu kwalaho ka ku tiva sweswi mara ni kombela loko hi mi karhi mi hi hlamusela hi vuenti bya ku Nghilazi ya fika laha ku why mi ku hosinkulu i nqumalo yalweyo i la mi rhanga mi yi teka ka mi yi nyika ku hambana ka rixaka ra vatsonga na rixaka ra machangani so hi ta kota ku ya tiva ku at the end of the day hi matsonga kumbe hi machangani ku ya hi n'wina na hi khensile i hina hi machangani kumbe Magaza. E rito Xitsonga ri ri ya humelela hi lembe ra 1883 loko se ku endliwa ririmi. Ni ta sungula leswaku hina Machangani hi hina vamani kumbe hi hlanganisa hi ti hi mfumo swivongo yini. I. E Shangani Nation yi hlanganisiwa hi mfumo wa swivongo leyi landzelaka, number one Vangoni, two Vandzawu, three Varhonga, four Van'wanati, five Varobyi, six Vahlengwe. Kasi ku na ti-group group letin'wanyana titsongo leti ti nga humelela leti ti kumekaka mfumo swivongo leyi hi nga ndlhula ka yona hi nga va hi vulavula hi Vahlangani, Hi nga va hi vulavula hi lava nga fika va tivula leswaku i vankomati, hi nga va hi vulavula hi lava ngo i vahlave na van'wana na van'wanyana lava nga kuma mavito mara original va huma ka yin'wanyana ya mfumo sibongo leyi ni nga yi bala mara mhaka ya kahle i ku tiva this six tribes so hi ma hi Machangani. Why hi ri Machangani? loko. Hosi-nkulu a hlula e tihosi ku nga va ku ri tindhuna na masocha, hi yehe loyi a nga responsible e ku nyika rixaka ra yehe e vito. Loko mi langusa hala ka Zulu, a hi va ka Zulu hi xivongo hinkwavo, va koho va Khabazela, va koho va Nxamalala, va koho va Ntuli, mara va ri i maZulu hi mhaka swa ku hosi-nkulu ya voho i Shaka Zulu. So hina hi Machangana hi mhaka swa ku hosinkulu ya hina ya ku sungula i Soshangane. Soshangane lweyi a nga hlula e tihosi ta ku tala ni nga vulavula hi va ka Tembe ni nga vulavula hi va ka Ndlovu ni nga vulavula hi va Masinga ni nga vulavula hi va Loyi ni nga vulavula hambi hi vo va Van'wanati na van'wana na van'wanyani lava ni nga ta ka ni nga va fikeleli va hluriwile hi Soshangane. Se Soshangane a thya vanhu va yehe a ku, Amashangane. Se ndhawu leyi yi nga empire ya yehe a yi nyika leswaku it's a Gaza empire. Xana na i mani Gaza? Gaza i kokwani wa Soshangana se ni twa van'wanyana u ta va ge magaza nkarhi wun'wani va nga va huma va giyani van'wani va huma malamulele va ku i magaza mara a hi machangani it can't loko u ze u va mugaza a wu muchangani hi mhaka swa ku gaza i kokwana wa Soshangana ene gaza. I wa ka Nxumalo xivongo xakwe. Se u kuma swa ku va la ku lava vugaza mara vunxumalo va nga byi lavi ene u nge swi hambanisi sweleswo. So Gaza Kingdom yi ze yi va kona hi mhaka swa ku kokwana wa Soshangane i Gaza ene Soshangane i nyike vito ra kokwana wakwe. Se Soshangane i i kote ku va a fuma ku fikela la a nga lova se xitulu xa yena xi khoma hi mawewe. okay before mi nghena ngopfu ka ka ka ka timhaka ta ta ta ta ka ka ku lova ka soshangani ta vuyela yi sungula kona ni la mi hi nyika overview ya ku soshangani i ta hi kwini soshangani um n'wana zikoda ntukulu wa gaza i huma endhawini leyi namuntlha hi ku vilaka swa ku hi kona natala kwazulu natala i a ku ri na guma lerikulu ra ka Ndwandwe va ku i guma ra Zwide so guma leri a ku ri role ra ri khome vuhosi bya ka Ndwandwe kumbe Nxumalo mara ku fike la va nga surrender hikwalaho ka tinyimpi na ku hlukumezeka se va tshika vuhosi lebyi se Soshangane a ri a general wa vuhosi bya ka voho bya ka Ndwandwe. Loko se a vona leswaku Shaka Zulu wa ya ya rhela i dlayetela vanhu i va hundzula Mazulu, van'wana va pfumerile va lwanga, van'wana va ringetile, vanhu va ku fana na va Zwangendaba va baleka. Se Soshangane a ya a ya decide ku no a ni nge pfumeli leswaku mehe ni fumiwa hi Shaka, ndi ta lwa. Se a lwa, loko a lwa a ya la Vuzulu. se Muchangani a hi swa ku hina Machangani a hi humi Mazulwini loko hi ze hi lwa a hi lwela Vuzulu a hi ya a hi ya la Vuzulu lebyiya se a ku mehe a ni nge pfumeli ku fumiwa ni va wa ka Zulu hi ku na mehe ni na mfumo lowukulu se a lwa mara Shaka Zulu a ri na ti-tribe ta ku tala leti a ti n'wi sapota i n'wi hlulile ka Soshangane laha Soshangane a nga balekela eSwazini. la a nga ha teka na nsati mhakhoma wewe i n'wi tekaka ku hala swazini se a huma hi ndlela leyi namuntlha hi ngo hi le mozambique e so soxangane um eh, hi nga si fika la ka ku lova ka yena loko a ha hanya eh ku ve na vavanuna vambirhi lava a va tshembe ngopfu ku nga Mkhari na Siweya. Se ku ta mulungu loyi va n'wi vitaka swa ku i Juwa wa Albesing a hlota tindlopfu eh masiku lawa loko hlota ku hlotwa swibejwana eh a ni la ku nghenelela swa ku humelela yini swibejwana a ni na vutivi mara hi nkarhi wa kona hi lava 18 something a ku hlotiwa tindlopfu ngopfu a ku ri na business leyikulu ya tindlopfu se Hi ku Juwawa a swi tiva leswaku hosi i Soshangane, i ya a ya kombela ku hlota ka Soshangane hi ku a yi ri gaza territory leyi ku ya fikela le namuntlha mi ngo hi le Njerere laha ku nga na Mavenda. Ndzelekani wa koho Gaza a wu tsema hi kokokwalaya. a hi tsemelani na Mavhenda ni ta vulavula hi nyimpi ya ya ya ya ya ya ya ya ya Machangani na Mavhenda so loko a fika loyi Jowawa a kombela ku lava ku hlota so Xangani a n'wi nyika mukharhi na siwehe leswaku va n'wi pfuna na ku n'wi rindza leswaku a hlota kahle hi ku u nge tshembi mulungu be se va hlota va famba va ze va fika namuntlha laha mi ngo hi le xipilongo um la jiwawa loko se a fika le hi ku a ri na connection um a nga sungula ku va na matimba ya ku va a veka veka swiho tihosi a va a va a va na a tirha na commission leyi a yi nyika switifiketi hi le giyani xipilongo um rito xipilongo a ka ha ri na munhu loyi a nga ri hlamuselaka ku antswa mara nhlamuselo ya kahle i swithelhathelana eh swi vula swithelhathelana leswaku loko eh ku ze ku fikiwa le xipilongo le xipilongo a ku ri na gede lerikulu la loko va ta vanhu hi le phexeya a va faneke va nghena hi kona kahle kahle xipilongo A ri ri gede ra ku nghena se u ta ze u ta kota ku ya fikela Manjakazi e, e, e, le ntsindza wa Gaza a wu ri kona. Se Juwawa hi ku tirhisa hi ku nayavela ra milungu va hetelele va hundzula ndhawu liya onge a ka ha ri ndhawu ya ku thela ntsene se yo va ntsindza se va divhayita lava a va wela hala loko se ku ta va ku tsemi ku endliwa swa tibodara se ku va na Mozambique se ku va na Zut Africa Then laha va vhela va ti- va va va fa- fambisa South Africa se lavan'wanyani va sala ka Mozambique Maputukezini hi ku hala ku ri na Manghezi hala ku ri na Maputukezi se laya xipilongo ko vhe ku hundzuka a nga ku ko va ntsindza kasi a wu va ntsindza wa nchumu eh a ko va gedeni ra ku nghena eh so eh, before a fa soshangani soshangani loko a se a ta va hlulekini le um natale KwaZulu-Natal sweswi i yo loko loko a fika hala Mozambique loko a swa suka sazini i yo fika tikuma a ve hosi kumbe a va swi tiva ku i hosi kumbe ku humeleleni ku ze vanhu va swi okay i hosi ya hina tanihi machangani before a hi nyika vito ra ku lama a maxangani soxangani loko a suka e, enatala i a famba hi ku lwa la namuntlha mi ngo Lionel Spruit la na sport la ka ndhawu ya ka ya lava va ka va va va rhonga va ka ndlozi eh, na ntimani i va beko ku kwalaya na sport va ntimani se a va teka a famba na vona namuntlha loko u vulavula hi va ntimani u twa un'wana ku va ta hi hala kasi soxangana i va teka la na sport a famba na voho Swazini a ya nghena na vo Mozambique eh a ku ri na va ka Tembe futhi eh la namuntlha mi ngo hi le Nkomat Port khale a va ku vita swa ku hi le Lori Nkomazi eh loko a fika Lori Nkomazi a ba hosi leya ka Tembe na kona a nghena a ba masinga a nghena le ka mathevu ya lava va lo exihaheni e va ri na xihaha xa vo lexi a va xi tirhisa swona a ni la ku nghena ngopfungopfu va ta swi hlamusela va swa ka xi ri haha xa yini xa vukhongeri bya njhani mara a ba xihaha lexiya hisa na ku a hlula va ndlhovu na vo i va hlurile um va ka khosa va hosi magudu i i rhange a hluleka ke le ka khosa a tlhela A va vuya se a ta va hlula ra vumbirhi hikuva a va ri na a va ri strong ngopfu. Va ri a va ri na swikhumba swa tihongonyi leswi a va tirhisa swona. Se a za a ya kuma xihundla lexi. Se van'wanyani va ri byele hi va ka Mabunda xihundla lexi mara va Mabunda va n'wa va yala va ri a hi vona ni ri ra kwatisa ri tirha ku hi vo nga teka xihundla mara i va hlurile na voho se ku ze a va hosinkulu. I ku va a hlule etihosi leti a ti ri koho le ka territory liya namuntlha hi yi vitaka swa ku le Mozambique van'wanyana ina a va lwanga va lo surrender hi ku vhele a wu nge lwi na vanhu hinkwavo ku na lava ngo va yimisaka mavoko lava nga ringeta ku lwa va tlhaviwe hi matlhari se Loko u hlula hosi, u lava ku va hosinkulu, a wu yi tekeli vuhosi. E, we u hundzuka hosinkulu, voho va sala va ha ri ti-chief, se we u va king ya voho. Hi marito man'wanyana, swivongo leswi ni nga swi bala hinkwaswo, ta ha ri ti-chief na namuntlha. Mara a hansi. ka Hosinkulu Soshangana ku fana na ku na le KwaZulu va ha ri ti chief va Buthelezi mara hansi ka Hosinkulu wa ka Zulu okay a hi leni mahlweni hi nghena la ka ku um Soshangani loko se a lova mi nga ni mi nga yi teka kwalaya mahlweni because lani mi disturbe kona eh Soshangani loko se a lova eh ku va ku ya Vekiwa Mawewe. Mawewe lweyi a a ri ntukulu wa ka Ndlamini lava ka Sebekhulu vuhosi bya le Swaziland hi ku a twanane na ba wakwe kumbe kokwani wakwe Mawewe a twanane na ku ntombi leyi yi ta ya veleka hosi se Mawewe Loko a tshame exitulwini a vona leswaku buti wa ye Mzila i ta n'wi disturb-a se a va na makungu ya ku dlaya buti wakwe. Ma Mawewe a nga ri n'wana Soshangani? I n'wana wa Soshangani. Okay. Mzila na Mawewe vana va Soshangani. Se xitulwini ku vekiwe Mawewe. Se Mzila a baleka hi ku chava ku dlayiwa hi ku loko munhu a za a tshama xitulwini a ku ri na a na matimba ya ku rhumela masocha. se a balekela la namuntlha hi ngo hi le xipilongo ma vona swa ku ha vuya futhi xipilongo mm. laya xipilongo a kuma leswaku va ha ri kona va mukharhi mm. hi yo mhaka siweya na mukharhi um xikan'we na juwawa va pfune Mzila eku ya hlula emakwenu wa yena Mawewe loko Mzila a za a teka xitulu lexiya a tekela emakwenu wa yena Mawewe a pfuna hi vona vanhu lava na tihomu tin'wanyana ta le ka Mkhari tin'wana a ti ri ta ka Nxumalo a va lombisana na tihomu hi ku vhele hosinkulu a ku ri Nxumalo hambi vo se va tshama na mulungu luya mara a va swi tiva leswaku hosinkulu. i Nxumalo. Se va va n'wi pfuna eMzila vo va Siweya lava na Mukharhi. Se mara hi xilungu xa masiku lava hi nga vula ku va ka Mukharhi lava ka Siweya ku ri tisela. Eh va eku dyela loko loko loko va ri hale um hi ku se a va ri close na mulungu loyi hmm. ene mulungu loyi a a va tshembe ngopfu hmm. a ku ri vo vamazalana va kope e hi yo mhaka loko a ta va lovile va sale va lava ku timaka tihosi nkulu ko va ku lomu ri vambirhi a mi nga ta veka yin'we Lexi xi nga endla leswaku Siweya a va na matimba ngopfu ku tlula Mukhari, hi nga swi ndlhuleni leswi. I ku Mukhari i ve a hundzuka, a amukela Yesu, se a babatisiwa hi maswisi mixini. Loko a babatisiwa hi maswisi mixini, se a hisa tinguva letiya ta yena, hikuva a ri n'anga phela. A hisa tinguva letiya ta yena, tindhuva letiya ta yena, se a nghena kerekeni, se a tshika na vuhosi, a vhanga a lahla hinkwaswo. se swi vula leswaku loyi a nga sala i mani i siwehe e se siwehe a sala a lwa na vanhu lavaya um ngopfungopfu a va lwa na mavhenda a ku ri na mulungu un'wanyani wa mavhenda va ku i i james taylor a va n'wi nyike nickname ra yena va ku i james bulala xangane taylor hi mhaka swa ku Ntirho wa yena a ku ri ku a lwa na Machangani. Se mulungu loyi a yima na Machangani i Juwaho. Mulungu loyi a yima na Mavenda i James Bulela Shangani Taylor. That's why mi vona vanhu va ka Malamulele loko ma vona va a va ku na nkarhi lowu a va tlhela eMavendeni. E hi mhaka ku va ku va va dyiwini va nghena hala. So mulungu Taylor loyi a ri mulungu wa straight, Albasira. A ri mulungu wa Juwaho straight. A ri Muputukezi. a ri Muputukezi. Okay. So i loyi wa mavhenda na yena a hlota tindlopfu hileswaku nyimpi leyikulu a ku ri ku hlota tindlopfu ene a ti nga kumi hi machangani tindlopfu leti va vo changwa no vo landzelela njhe valungu lava a va tiva leswaku tindlopfu leti va ti endla yini vona um lavan'wanyana va nga tivi nchumu njhe hi swo swi bebya sweswi vanhu va holomaka hi swona hambi wo teka wo xi veka la xibejwana sweswi ni ku ni xexi a wu nge xi endli nchumu mara lava tirhaka hi swona va swi tiva swi tirha yena so a ku lweliwa tindlopfu so swa ku n'we mi nga hloti hala na lava ku mi nga hloti hala i ndhawu ya hina e se hi ndlela yo yaleye E Siweya, N'wamanungu, ku sala ku va ku ri yehe soxa lerikulu leri macha, Matsonga machangani lama hala va nga tshemba rona. E, that is why mi twa va va ku tala va ku va loko ku vekiwa tihosi sa ku famba ku va ku va yela veka ka tihosi hi tlhelo ri rale so nyimpi leyi ya mavhenda na machangani yi helele kwihi nyimpi leyi A yi si za yi hela ngopfu na sweswi. I loko mi tsundzuka eh, Malamula Collins Chavani municipality mi ta mi swi vonile ku hisa hisiwa ka swilo van'wani va ka hela ku yala eh, ya ha ri koho swi koho eh, rivengonyana ritsongo exikarhi ka tinxaka letimbirhi Eh, ri sukela ku lwela ndhawu liya Oh, okay a hi tshikeni ngopfu yaleyo a hi vuyeni la loko mzila a i tirhise i tirhise va ri mani mawewe na i tirhise siweya na na na mukhari na juwa wa albesini so na mi teka through ku va khonka njhani and then kusukela kwalaho swi endlise ku yini loko lahlekelana hi vuhosi loko se a ta va a hlurile i i mzila hi ku vhele loko u famba na vanhu lava na juwawa um juwawa a ri na matlhari a na matlhari ene mawewe a va nga ha n'wi lava va ntsongo wakwe va ra hlupha ngopfu ene ha delela a ni ri loko u ri hosi a swo vula leswaku u na matimba hinkwawo e u na vabava u na vamalume u na vatukulu lava u faneke u va hlonipha va va ku seketela So na vo lavaya a va n'wi xavisa leswaku mzila teka u ta kota ku va yi va na ku rhula se mawewe yo baleka loko se a vona swa ku nyimpi se ya n'wi fikelela a balekela ya swazini ka malume wakwe na namuntlha ku na vuhosi bya ka mukhanjwa loko u ya hala um nkomasi um hi byoho vuhosi bya mawewe se mzila loko a fika a tshama le xitulwini i ku ve na nkarhi lowu ku nga fika ma swiss mission kereke leyi ya swiss mission um hi laha se ku nga tumbuluka swa ku fana na swa switsonga um loko ma swiss mission ma karhi ma hi langusa ma kuma ku ya vulavula swa ku fana nyana mara a swi khomeki swa ku u nga va tsalela buku se va ku vana ni na ririmi rin'we hi yo mhaka ririmi ra xitsonga va ri it's a standardized dialect ya yeah. so a ku fanele ku va na ririmi rin'we ra leri eh, va nga hetelela va i xitsonga hansi ka hosi mzila se ku ya ku ya tekiwa xigwambe Ririmi leri va ka Mathevula va ri vulavulaka ha rona kumbe va ka Valoyi ku tekiwa xipsha ku tekiwa xirhonga se ku fakiwa na switsongo swa xingoni se ku endliwa ririmi ra Xitsonga mulungu loyi a rhangela swilo leswi vito ra yehe i Louis Genoud Andrew Louis Genoud a ri missionary wa Swiss mission se hi va na ririmi ra Xitsonga. Xitsonga a ku na munhu loyi a nga Mutsonga ro va ririmi that's why a nga kona munhu loyi a khulumaka Xitsonga ekaya loko hina vanhu va Bushbuckridge hi ta ku mhakhi se va hala Limpopo va ku mhani kasi loko se hi ya tsala tibukwini hi ku manana. e se hi ku bava lava ku vo papa loko hi ya tsala se hi ku tatana so a ku na munhu loyi ngo he he manana hi tatana loko a ri kaya va na mavito na le hina mavito le hi ku hambanahambana mara loko se hi tsala se hi tsala e standardised dialect so a ku na munhu loyi a nga like mutsonga hinkwenu loko hi tsala hi sweswo xitsonga ko va ririmi ra ku dyondza hi rona ri hlanganisiwe hi ti group leti ni nga ti vulavula. se hi va na ririmi ra xitsonga eh, ku sukela kwalaha ka mizila vuhosi byi fambise ku yini byi famba swini eh mizila loko a karhi a fuma eh maputukezi na manghezi i nkarhi lowu se a va la ku teka matiko va la ku dlaya vuhosi eh i rhange hi ku nyamalala ke mzila Hango yo lova va ku i vabyini Mzila i bava hi luya i fini i rhange hi ku nyamalala ku va na switori se ku ya ku ya tshama n'wana wa yehe Mzila loyi a va ku Mafemani Mafemani wa ku sungula ku nga ri yena loyi hi va ku tala va nga vona yena Mafemani i buti wa Nghunghunyani Mdungazi Se nghunghunyani hi ku vona ku buti wakwe i tshama xitulwini ku ri ku ba wakwe wa ha nyamalaleni a ku ngo tshami xitulwini bava hi nga n'wi tivi leswaku kwini swi ngo wa ri tiva rifu ra bava se a teka xiqivi nghunghunyana a tlhava buti wakwe mafemana a teka vuhosi ye se nghunghunyani ke um mdungasi a teka xitulu lexi xa vuhosi se hi nkarhi lowu a nga nghena vhele a ni ri ku ri nkarhi wa ku se ku tika se ku ya ku ya humelela nyimpi leyikulu lava ka ndlovu la leswi nga swi rivali leswi ni ku byelaka swona lava ka ndlovu lava ka mahasuri hi vo va ku dlayisa na ngungunyana hi ku Loko Maputukezi ma ta va n'wi lava hosi leyi ka Mahasuri i ya ya tumbela eka hosinkulu Nghunghunyani se a va lava leswaku Nghunghunyani a n'wi humesa ene loko a ri chief ya wena n'wi humesi va lava ku n'wi dlaya se yi vhe yi va yi sukile nyimpi hi ndlela yaleyo loko se nyimpi yi suka va khoma Nghunghunyani. va khoma godide va khoma boyisonto godide i n'wana wa ku sungula wa nghunghunyana se boyisonto wa vumbirhi se thula mahanci hi yena la landzelaka va lava hinkwavo i vana va nghunghunyana se loko va n'wi khomile nghunghunyana va n'wi yisa le lisbon le portugal lava nga fika va n'wi babatisa va n'wi cinca na vito va ke frederico se hi lava nga n'wi dyisa nhlampfi ko ko a va nga dyi nhlampfi lava ka nxumalo um endzhaku ka nkarhi se a lova yena goditi se vuhosinkulu byi fike byi lahleka kokwalaho ka ku um ku khomiwa nghunghunyana um loko nghunghunyani a khomiwile Vathu lama hanci va kote ku tsutsuma va ta va ta fika la namuntlha hi nga hi lo hi le ku mampi ku nga ku nga na mampisana ku ri hi ku mpisane makwenu a ri kona eh a fikile ye a rhanga a fika na ndzalama ya vuhosi a baleke na yona. se thula mahanxi hi yanga va rungulela leswaku bava ekhomwini na vabuti se va vhe va ku hayi sweswi wo nga kona um va nga khomiwa van'wana va fini ho pfa u khomela se thula mahanxi khomelile xitulu lexi loyi a nga sayina swa vuchief um eh, ematshan'wini ya vuking i thula mahanxi loko va vona ku va va nxumalo va yala ku sayina swa vuchief valungu va suke epitori a ndzi ri a ri a ri king vo a va lava swa ka va chief va nga ha lavi ku va na king Swa ku loko mi ze mi va ti chief, chief, chief, chief, chief, chief, swi vula leswaku mulungu loyi a mi khomaka hi yena lonkulu ka n'wina. Ma tsundzuka leswaku valungu a va tiendle ti-king, va mi chela evalungwini. So va ka Nxumalo va yele nkarhi wa ku leha ku ze ku ya fika lembe leri 1910 va ha ya hala. wa swi vona ku kusukela hi 1895 ku ya fikela 1910 is 15 years eh, va resista se valungu va suka pitori va lava n'wi bohelela thutha ya mahaxi leswaku a sayini ene hi nkarhi wa koho a ku nga ri na ti-political party a ku nga ri na mavandla ya tipolotiki laha afrika mi ta tsundzuka leswaku party leyikulu hi yo leya anc hela ku khuluma hi swona ngopfu mara i fomo hi 1912 ene thulamahanxi u sayine hi 1910 ma so hi laha vuhosi byi nga vhe byi lahlekela kona loko a sayina vuchifi a vhe a va chifi hi ndlela yo yaleyo Mm. so eh, loko eh, before hi nghena ka swo tala mizalo leyi va ri ma i- i- mi- luya wa wa buti wa mizilo mi te yi baleka eswazini i helele ku mawewe Mawewe efele kokwana. Efike malume wakwe Mswati a n'wi nyika ndhawu laha a nga fika a fuma kona. Vuhosi bye bya vangwewe bya ka Mkhanca la tlhelo ra Nkomazi hi byo bya Mawewe. Hi laha nga fela koko kwalaya mara vatukulu va ye hi vona va khomaka vuhosi lebyiya. Se va n'wi nyike vuchifi byakwe ene hi nkarhi wa kona . A wela ko kwale ka va malume wakwe. Tata ku na xitori a ni tivi ku xa mi byela kumbe xa mani loyi ku va loyi wa ku a balekini na yena kumbe hi leyi phela mahantseni wa ku ve va n'wi kuma exitimeleni i i i boyisonto boyisonto loko e buyisonto loko va ta va dlaye buti wa ye godide na ba wa ye nghunghunyana va teke buyisonto va n'wi posa tinyimpini valungu a va ri na mona ngopfu loko va ri na nyimpi yo karhi a va teka vanhu va ka masocha ya vona va yisa nyimpini. U ya lwa wehe u yimela voho loko va hlula va hlula hi n'wina. Se Boy Sonto a va n'wi posa tinyimpini up until a ya va na nhlanhla ya ku ka man'wanyana matiko ya ku kwahala Afrika a ya hlangana na nkulukumba un'wanyana wa ka Mabasa se a n'wi fanisa Na Gija. Swa ku u fana na Gija lowu ni wu bukini. Se Gija i bawantsongo wakwe phela. Ene Gija hi yena a nga a nga pfuxa vuhosi lebyi nga le Limpopo bya ka Nxumalo. Phela ku na vuhosi bya ka Nxumalo le nakona. Se. Aka bava ntsongo, loko a ri bava ntsongo wa Musi, why u faneke u nghena tinyimpini u ri n'wana wa hosi? Se a va report-ela leswaku laha ku na munhu wa wrong. A hi a hi subject munhu loyi a nga la. I i prince. So a nga fanelanga wa n'wi teka mi n'wi yisa ingaku u va munhu njhe. Se va n'wi rescue-a ke boys . Se ku hlengiwa mali Machangana hinkwavo ku sukela la Mhala ku ya fika eGiyani ni lava u yi underline leyi ku vuya ka Boyisonto a swi endlanga hi vanhu va Bushbuckridge swi endle hi Machangani hinkwenu kwa ku sukela kwale Giyani ku ta fika hale Mhala ku khala ku vitwa swa ku Mhala hale Bushbuckridge so va hlenga mali ya ku badela xitimela va badalela lweyiwani Boyisonto. Loko a fika Boy Sonto a fikela ko kwalaya ka Mabasa laha ka a va tivana ngopfu Mabasa loyi na Nghunghunyana se va va va n'wi nyika ndhawu ya ku tshama na nsati kokwale ka Mabasa ku na xivongo namuntlha va ngo hi le ka Boy Sonto. eya hi ku loko a fika ku ve ku velekiwa n'wana loko velekiwa n'wana va ku n'wana lweyi i i bohi sondo se muti lowu a wu vhe wu cinca hi ku tsaka va ka hayi hi ta vhe va va bohi sondo se ku na xivongo xa ka bohi sondo na sweswi ni vulavulaka hayi bohi sondo lipompo tikweni ra ka mabasa e ku na vanhu lava ngo va ka bohi sondo namuntlha.

i nkarhi lowu a nga lunghisa hi swona so thula mahanxi a faneke a nwa nyongwa ya vuhosi hikuva va kumaka se i fini boyi swona se va fika va n'wi yimisa ku heyi a yi yimi mhaka leyi ya ku eh, in agorate va hete se hosi yi fikile se loko u tshika u twe pongo ku rin'wana sweswo ku nga va ri endle hi sweswo ku hi ku vethu lama hanja va chupulisiwa xitulu lexiya se ku tshama buti wakwe se buti wakwe buyisonto a tshama xitulwini hi malembe lama ku sukela ka 1922 a ku fuma buyisonto malume malembe lawaya se hi yo mhaka hi va hi ri na buyisonto buyisonto i buti wa thula mahanxi n'wana wa nghunghunyana i vana va nghunghunyana vambirhi ka vona so ni lava hi i think laha hi basisane kahle ku ri hosinkulu ya Yabachanga- yabachangani katika eh, inxumalo Eh. so igenge leyi ya va tlula mahanyi Mm. se um hi ku ya hi n'wina i ncini hi nga xi endlaku hi swi revisita hi kota ku ku huma hosi kumbe ku na process leyi nga le ku endlekeni ku hi kota ku ya kuma hosi bya hina i Loko hi veka Bayethe Abednego Nxumalo lembe leri nga hundza eh va Cogta va te va ta veka chief se hina Gaza Kingdom hi ku endlani swa n'wehe swa nawu wa n'we wa province hina hi ya veka king so hi vekini hosinkulu yi kona lexi xi nga sala i ku yi fanekele yi recognisiwa i yini lexi endlekaka swi tika ku yi recognize mali vanhu se va rhandza mali ngopfu ku tlula ntiyiso so loko loko mi buka na ti-claim ta ku tala ta ku hosinkulu hosinkulu hosinkulu ende Va ri, Hosinkulu ta Matsonga, mi nga rivaleni leswaku hi 1996 loko ku endliwa Constitution, vanhu lava a va rhangela Ximoko xa Rixaka a va ri Lipompo va ku tala. Se va rhijisitare Xitsonga as both a language and a nation. Se hi yo mhaka va twa hi rixaka ra Matsonga. So hi leswi va nga swi rhijisitarisa hi swona va hi yimela hinkwenu. Hambileswi a va hi yimelanga kahle mara va hi yimela hinkwenu. Se. Ku humelela Xitsonga. Kasi loko va Nxumalo va lava ku claim vuhosi kahle a va tshiki rito Tsonga va tirhisa rito Xangana a ku nge vi na dispute va ku hi lava ku va tihosinkulu ta Machangana un'wana na un'wanyana loyi a ti identify-aka as Muchangana yi ta va subject ya vona e i ncini lexi endlaku va ka siweya va ku vo tihosinkulu va ka siweya lexi endlaka va tihosi va ku va ku vo hi vo tihosinkulu va tirhe na jiwawa ngopfu mm. loko mukharhi a a babatisiwa se a tshuka a hisa tinhumba takwe a tshika vuhosi na hinkwaswo na vunyanga byakwe mm. se a ya tirha ntirho wa xikwembu Loyi a nga sala a va e senior traditional leader i Sweya N'wamanungu before va n'wi duvula hi xibamu hi mulungu loyi ni nga ku byela hi yehe Taylor James Taylor eh a n'wi duvula nhlana so loko a sala a ri yexe Sweya a ku ri yehe e senior traditional leader so a ku ri yelo a komba komba swa ku ya lweyi a nga va hosi a nga vekiwa khomixini se a yi tiva yena hi ku hi yena loyi a siyiwe hi mulungu loyi juwawa so hi swona leswi endlaka a va a va a ku hi ye hosinkulu hi ku a ku sale ye lonkulu okay a hi ngeneni ka mhaka ya divisions ta vanhu va le giyani na na vanhu va le bushbakri mi hlata ku ku ndzilikenyo lowu hi nga na wo vangiwa hi yini ku ya hi n'wina i xa ku sungula i ri nyajo um hmm. a ko a yo hambana ngopfu na vo vanhu lavaya um swibongo leswi hi nga na swo laha ebushbakrish hmm. na le giyani swi kona na le malamulele swi kona na le phalabura swi kona na le dzanini swi kona eh van'wanyani even hi na vuxaka direct e swo ya leswaku loko hi fika laha hi nga fika kona hi fike rini na vo lava va fike rini mara vanhu va hala lipompo va hatle va va na nhlanhla yo dyondza xikolo i kereka ya swiss mission yi tirhe ngopfu loko swi ta ka hi tlhelo ra ku dyondzisa vanhu xikolo tiphurofesa-phurofesa, tidokodela ta tidyondzo ti rhange ti huma hala ku tlula hale Bushbuckridge. So vanhu va hale va teketele leswi swa ku tala leswi a swi fanekele swi va swi ri swa Bushbuckridge. Xikombekiso, loko hi vulavula hi vuhosi hi vugaza, loko ko magaza u nga ku hleketa nga ku magaza hi lama nga le giyani ko magaza munhu wa gaza wu le boyisonto wu le new forest ntlha munhu wa gaza straight mara lavaya hikuva va dyondzile va ve na xikolo swilo swa ku tala a vo yendla va swi rhangela onge hi vona um so hale mi kumisa ku dyondzo a yi kona so division yaleyo yi yi tisa hi ri hi ku tekelana ngopfu ehansi xin'wanyana E, vanhu va Limpopo i a va na vuhosinkulu se munhu hambi a ri mulungu hambi wa ntima hi va fana loko swilo a swi tiva leswaku ye a nga kumi nchumu ka swona i vama ku wona wona so a va swi lavi leswaku ku va na hosinkulu hi ku loko yo va yi ri kona a yi nge humi ka vona yi ta huma ka nqumalo yo mhaka history ya vulavula i mani loyi nga n'wi tiveki nghunghunyana leswaku a ri hosinkulu loko hi lava ku veka hosinkulu ha ha fanela ku tshama mithinini kumbe hi lava ntukulu wa hosinkulu hi ri hi lava ntukulu wa hosinkulu leyi hi yi tivaka Eh ene ntuku lwa hosinkulu eh ngungunyani lwa nga kosesa i Abednego Nxumalo so a swi nge a hi nge tekelani se hi cinca vu hosinkulu va ku se byi le ka Siweya se byi le ka Mathevula se byi le ka Mkhari se byi le ka Mlambo e-e loko loko Gaza a ri Nxumalo Soshangane a ri Nxumalo Zila a ri Nxumalo Nghunghunyana a ri Nxumalo i swa ka Nxumalo a hi faneke hi seketela voho va hi rhangela hi ndlela yaleyo okay ni mi twe mi menxina menxina ngo swa swiss mission swiss mission as if um xikwembu ka hina tanihi rixaka ra machangani xi fike hi nkarhi wa wa this thing so called colonization loko fika lava swiss mission hi ku ya hi n'wina mi twa xikwembu a hi xi tiva before or hi xi tiva loko ta fika lava swiss mission tanihi rixaka Xikwembu khale ma Afrika va xi tiva swa ku xi kona eh a vo ka va nga tivi role ya Yesu Kreste eh leswaku what was his role eku fa ka ye xihambanweni swi vula yini so ma colonialist loko va fika eh va fike xa positive lexi va nga xi endla i ku introducer vhangeli xa negative lexi va nga xi endla i ku i ku i ku yi ku yi nyika hi ndlela leyi va favoraka vona so va swi tirhisa wrong so ma swiss mission va fika a no vanhu va swi tiva swa ku na xikwembu mara eh a ku nga na tikereka So ku na ku hambana ka ku tiva leswaku Xikwembu xa hanya na ku va va ku vekela kereka leyi nga ta hamba hi ku chumayela siku na siku. So hi leswi va nga fika va swi introducer eka ngopfungopfu ka rixaka ra hina va va fike va dominate ngopfu ya va va va va va teke na van'wanyana va va nyika ti-scholarship So u vutise hi mhaka ya ku hambana ya, ya ku nyajana ka hina eh na ma na la Limpopo ti-scholarship ta ku tala because kereke ya Swiss Mission eh a yi ri hala Valdezia yi fikile le Valdezia so vanhu lava a va ri kusuhani na yoho ndhawu liya hi voho hala Limpopo so hi vo lava kuma ti-scholarship hi vo lava va rhangela Hi voho lava va ordeniwa va prista lavakulu so kereka na dyondzo swa fambisana se va dyondza then swa ku tala ku fambisa vona e a ni lava ku tshikelela ngopfu na mhaka ya rito swikwembu mi lava ku ya hi n'wehe mi lavula a ri ri koho khale kumbe ri ve koho loko after masusumation rito swikwembu I ri ku khale before ku fika tikereke e e marito lama hinkwawo hambi hi xisutu va ku modimo badimo so loko va ku swikwembu na hi xilungu andri i ri god se va gods Eya, ko va ku engetelela se ku va na na eya so mara a swi na swi ri koho swilo sweswo hi yo mhaka ni ku a va swi tiva swa ku na Xikwembu we they knew ku ri there's someone up there um mara ku twisisa kona a ku nga si va kona um kahlekahle a ku na ndhawu leyi u nga va nga va nga hanya va nga swi tivi leswaku ku na ku na somebody who is powerful eya. kun'wana na kun'wanyana hambi u nga hlaya bibele u ta kuma ku a ku ri na nkarhi lowu tihosi ta ku fana na va nebukadnetsara va va nga xi vonanga xikwembu mara va vona mihlolo se va pfuna eyi ku na xikwembu xa mina se daniel mm. so va va va swi tiva vanhu swa ku there is somebody powerful mara xin'wana futhi loko yo endla a different um Interviewer, Ni nga mi hlamusela hi ku hambana ka ku spirituality ku van'wanyani va va believer leswaku they access God through this va believer ku they access God through Jesus van'wani va believer leswaku va n'wi accessa hi ku ya hi vakokwani va vona i a hi leswi mi ni pfunaka ka swona hi leswi va pfumelaka ka swona so ku hambana koleke a ku ri the introduction of Jesus Christ e no a ni la ngopfu laha ka xikwembu laha biko loko hi za hi tiva ku khale na khale swikwembu a swi ri kona swi ri na xin'wa xi ri kona before ku va na swa ku tala ya ni lambo hi khense ngopfu a ni tivi nga nga va ni nga va ni siye swin'wana leswi a ni navela ku swi share na rixaka ra hina swin'wana na swin'wanyana um lexi mina a ni lava ku vulavula na magaza Hi xoho i ku a hi tshikeni ku ku avana a hi tshikeni ku va divided hi tshama hansi hi lunghisa timhaka ta vuhosi um xa ku sungula lexi hi nga xi endlaka i ku va na hosinkulu hosinkulu leyi hi yi tivaka leswaku i va ka soshangana hi veka hosinkulu .

eh, ku na mampondo eh, na van'wana van'wanyana ma ri maqhoza hinkwawo so a hi tshikeni munhu loyi hi twaka swa ku eh, swa n'wi pfumela xikombekiso loko sweswi siweya swi n'wi pfumela swa ku ta hi vitsonga A hi n'wi tshike a teka. Ku tshikiwa na lava ka Soshangana va teka. A swi a swi a swi a nkingha hambi va na ti-king tinharhu mara hi va hi ri rixaka rin'we ku fana na vo Maxhosa. Loko ku ri ku swa hi hlula ku va hi fikelela xilo xin'we hi ku na swi vona swa ku swa tika ngopfu mara I lexi xi ni vavaka ngopfu hi rixaka leri ra Matsonga Machangana i ku hi tele mara hi divided ene hi tekeriwa hansi e ka swa ku tala vanhu va hi tekeli nhlokweni e ni vone loko Thomas Chauke a rhambiwa va n'wi tekela hansi swi swa ku swi helela empfhukeni mara loko a ko va ku ri Phuzi khemisi a yi ta va yi ri nkingha leyikulu ngopfu ya a ku ta yiwa na le makhoti ku va na tirhali mara la ka hi mhaka swa ku hi avanini va va bush bakirichi va ta ku byela leswaku hi ta lwa loko mi holova le generous muska lava va va le dzanini va ku hi famba na inani joe xirimani na ben mayengani so hi we are so divided mara loko ho va united hi nga humesa.